Nō tērā tau i tīmata taku rangahau i te āhua o ngā tikanga o te uhunga i roto i a mātou, i roto i te nehenehe nui i runga i ngā marae o Ngāti Maniapoto. Ā, e whai ana tēnei i te kōrero a Rangi, he āhua autaia tonu te putunga mātātuhi mō ngā kōrero mō te uhunga a te iwi Māori whānui tonu, ā, he mea tuhi e te Pākehā, e Te Pēhi, ā, i roto i a mātou e James Cohen. Engari ērā e kūiti noa mai ana. Ki a mātou o Ngāti Maniapoto, tino korekore nei, ka mutu nā te Māori anō i rangahau, tino korekore nei. Ā, nā reira, ā, ko te nuinga o aku rangahau nei e whāiti mai ana, ā, ki ngā kōrero, ā, a te huinga, a te hunga i uiuitia e au, āku pakeke me aku kaumātua. Na, i mua i a taku hopara i te whenua, he mea ata whakarite te rarangi paearu nei, e kite nei koutou kia tika ai taku whiriwhiri i te hunga ka whai waahi mai ki tenei rangahau. Na, na wai i Pakoko te puna kōrero ka pakoko kē atu i tēnei rārangi paearu e kite nei koutou. Nā, i te mutunga iho, ā, tokowaru ngā tāngata i uiuitia e au, ā, ko ētahi o rātou, ā, he kaumātua, engari rātou katoa e, e, e uru ana ki tēnei rārangi paearu e kite nei koutou. Ā, kia kī noa ake au nā rātou i mōmona ai tēnei rangahau āku. Ko te ingoa o te tikanga, ko te ingoa o taku tuhinga, ko ngā tikanga o te uhunga i te nehenehe nui, i te nehenehe nui. Ko te pātai e iri ana i runga i taku rangahau, e pēwhea ana te āhua o ētahi o ngā tikanga o te uhunga o te nehenehe, o te uhunga i roto i te nehenehe nui. He nui ngā tikanga i āta tirohia atu, tīmata mai ana i ngā rā o mua tata i te matenga o te tangata, ki ngā nekeneke o ngā rā o te uhunga, tae rawa atu ki te takahitanga o te whare. I te mutunga iho o te rangahau nei, e whā ngā wāhanga motuhake i wehea mai ai ngā tikanga nei. Ko ngā tikanga e ora ana i runga i ngā marae, ko ngā tikanga hou, ko uru mai ki roto ki ngā whakahaere i roto i ngā tau e 30, e 40, Kua pahemo ake nei, ā, ko ngā tikanga e ngaro haere ana, ā, me ngā tikanga kua ngaro, kua moe. Ko ngā pātai e hāngai ana ki te wāhanga tuatahi, tuarua, tuatoru, kei runga ake nei, ko ēnei, He aha ngā tikanga me tohe kia mau tonu? Waihoki me pēwhea e mau tonu ai, kia kore ai e ngaro? Kātahi ka rua, He aha ngā tikanga me whakakore, me tuku kia ngaro? Ko te pātai e hāngai ana ki te tua, ki te wāhanga tuawhā, he aha ngā tikanga me whakaoho mai, me whakahoki mai rānei? Nā, kua tangohia mai i taku rangahau nei ngā kōrero mō ētahi tikanga e rua, ko te tangi me te tangi kōrero, te apakura rānei ki ētahi iwi. Noho tōpū ai ēnei tikanga e rua, kāore hoki e matara tētahi i tētahi. Nā, ka whakawhānuihia ake i konei ngā kōrero mō te āhua o ēnei tikanga e rua, ā, i mua, ā, me te pēwheatia o ēnei tikanga e onāianei rangi, me te pēwheatia o ēnei tikanga e, e ngā whakatupuranga o onāianei. Hei whakakōpani ake ka tirohia ngā take i huri ai, i ngaro ai rānei ēnei tikanga me te tāpae anō i ētahi whakaaro me kore noa e taea e tēnei whakapaparanga te tangi, te tangi kōrero rānei, te whakahoki mai. Ko te āhua tonu o te tangi tētahi tikanga i kōrero nuitia i roto i ngā uiui e aku pakeke me aku kaumātua. Ko te tangi roa Ko te tangi rurutu, ko te tangi whakaaroha a ngā kuia, a ngā wāhine ki te mate. E ai ki ngā mātātuhi i ngā rā o mua, e mōhio ana tātou ki ēnei kōrero, ka rangona te tangi a ngā wāhine i te uhunga i tawhiti tonu, ā, ka tae atu ana he ope ki te marae ka kaha kē atu te tangi a ngā wāhine. I aua tau hoki rā, i te ora tonu te tikanga o te tangi haehae a te pouaru me ngā wāhine. Ka noho rātou ki te tangi, ka haehae i ō rātou kiri ki te matā. Kua mutu noa atu tērā tikanga, te tikanga o te tangi haehae, i roto i a mātou. Nā ngā āki me ngā āhuatanga o taua wā rā i mutu ai. Nā, he pēnei te āhua o ā tātou tikanga, Ā wēnei tikanga e rua nei, he wā tōna ka huri, he wā anō tōna ka whakarerekēhia te tikanga, he wā anō ka whakatārewahia, ka takahia, ka mate noa rānei, ā, he wā anō tōna ka hahua ake kia ora mai anō. Hei tā ngā kuia i uiuitia e au, kua tino rerekē te āhua o te tangi a ngā wāhine o nāianei, i te tangi a ō rātou rūruhi i rongo ai rātou i a rātou e moroitiiti ana. Ko te tikanga, ka whakaeke ana te manuwhiri ki runga ki te marae, ki te uhunga i te mate, ka tīmata ngā karanga a ngā wāhine, me te tangi a te puna roimata, ā, ka tangi haere, ka tangi haere, tatū rawa atu ki te aroaro. tonu o te tūpāpaku me te pai mate. Nā, hei tā, te kuia, hei tā ngā kuia nei, ko te tangi i te wā o te whakaeke tētahi tikanga kua tino ngaro i roto i ngā tau. Me uaua ka kitea tēnei āhuatanga i ēnei rā, engari koinei te mahi tika e mōhio nei tātou a Te Puna Roimata. Ko tā rātou, he tangi ki te maha, ki te mate, kia mahana ai te whare mate, Kia rangona ai hoki te aroha. Waihoki tā rātou e kōrero nei i a māua ko Mākoha, he whakatangi i ētahi atu. Nā, ka aha te kōrero a ētahi, kāre koe e rongo i tērā momo tangi, i tērā momo oro, i rongo ai rātou i a rātou e tamariki ana. Ahakoa kāre koe e mōhio ki te tūpāpaku, ā, ka tangi koe i tērā tangi, i tērā oro. I ēnei rā nei, e kaha ana te kitea, ka whakaeke mai ana te ope, ka tū ki te tangi, kāore noa iho i roa, kua noho ki raro. Tēnā ko tēnei, kua haukotia atu te tangi a Te Puna Roimata e te pae, he kaikā pea nō rātou ki te tū atu ki te whaikōrero, kāore e aro atu ana ki te mahi a Te Puna Roimata. Hei tā Te Ruki, ā, Ina haukotia te tangi a ngā wāhine e te pae, ka kīia tērā he aukati i te rerenga o te roimata, o te hūpē me te aroha. Ka aroha hoki. Ko te kaupapa nui i tae ai te manuwhiri ki te marae ko te tangi ki te mate. Ko te pōhēhē o ētahi o taku whakapaparanga, ka mutu ana te whakaeke, ka tīmata tonu ngā whaikōrero. He kore pea nō rātou i āta kite atu i te tangi roa a ngā kuia i tū wawe ai rātou ki te whakatau i te manuwhiri, me te aha, haukotia atu ana te mahi a te puna roimata. Tōna tikanga, kāore te tangata e tū ki te kōrero kia mutu rā anō te tangi a ngā wāhine. Ā, i ōna wā ki te roa rawa te tangi a ngā wāhine, kua meatia atu ngā koroua kia noho, kia tangi tonu, kātahi ka tū atu ai ki te whaikōrero. Nā, e whai atu ana, ā, i tā te kuia i kī rā, ka noho me te tangi roa noa atu, nā, kua tīmata noa atu ngā whaikōrero, engari e tangi tonu ana. e tangi tonu ana. Ko tētahi atu pōhēhē, me whakakore ko tērā e mea ana mā te wahine anahe e tangi. E ao ana, ko te wahine te puna roimata, engari he wā anō i auē te tāne, heoi anō kei te āhua o te tangata me te pānga ōna ki te mate. I whakataukitia ai te kōrero nei e ō tātou tūpuna. Ina tiehutia te aroha i roto i te ngākau o te tangata, me whakaae kia tuku i te roimata te hūpe kia heke, mā reira e māuru ai te mamae e ea ai te mate. Kāore te mamae i tāwhia e ō tātou tūpuna. He mōhio pea nō rātou ina tāwhia, ka noho noa i roto i te ngākau ki reira kino ai ka niāwhea ai. Ahakoa e makaia tonutia ana tēnei whakatauki i ngā ūhunga i runga i ngā marae o te nehenehe nui, e tau atu ana pea ki runga ki te taringa turi. Ko te tikanga o tēnei kōrero, he nui te hunga e kūare, e kūare ana ki te tangi, ki te āhua o tā te Māori tangi i ōna mate. Nā, taihoa ake, whakawhānuihia atu tērā kōrero. Kia āpiti atu ki ngā kōrero nei te wāhi ki te tangi kōrero i kite ai i te wā o te whakaeke i ngā rā o mua. Nō te whakaeketanga o te manuwhiri ki runga ki te marae, ki mua tonu o te tūpāpaku me te pae mate, ka tū, ka tūturi rānei, ka noho rānei ngā wāhine ki te tangi. Ā, hei reira, Ka puta ngā tangi kōrero. Te roa ōku i tēnei whenua, i tēnei ao, kāore noa au kia kite atu i te tangi kōrero. Ā, heoi anō ko te whakamāramatanga mai a taku rūruhi, he whēnei tonu i a au e kōrero atu nei ki a koe, engari tangi kōrero ana. Ko te rerekētanga o te tangi kōrero i te karanga, E whāiti noa mai ana te tangi kōrero ki te kaiwhakaputa rāua ko te tūpāpaku. Kāore e hau te reo pēnei i te karanga hei whakarongotanga mā te marae katoa. Kāore hoki i te pā ki ētahi atu. Kāore hoki te kaiwhakaputa e warea ana ki te reka o te tangi mai o te reo, ki te rōnaki rānei o te rere o te kupu. Engari maringi noa mai ana i te waha Ōna whakaaro ki tōna mate i taua wā tonu. Kei tēnā, kei tēnā āna anō tangi kōrero, apakura rānei. I ēnei tauira a ngā kuia i uiuitia e au, e kitea ana korekore nei he taha rua o te kupu. Engari, hori pū tonu atu, mārama tonu atu. Heoi anō, hei whakaatu noa ā ēnei tauira i te āhua o ngā kupu, o ngā tangi kōrero a ngā rūruhi o mua. Me pēwhea hoki e kore ai e tangi i te whakarongo atu? Nā konā i kīia ai ko te tangi kōrero te kaiwhakaheke roimata. E ai ki a Papiche, Kia whaia te rita, koinei te tino huarahi e taea ai e te wahine ōna whakaaro nui ki te tūpāpaku, me te kirimate anō hoki, te whakaputa i te uhunga. Mai iho i pēnei ai, i runga i tō mātau marae i puta te kōrero i waenganui i tō mātau hapū, ā, me whakaae rānei te wahine ki te tū ki te whaikōrero, ā, i puta tēnei hei kaupapa wānanga mā te hapū, ā, ka. I reira ō mātou kaumātua me te rangatahi anō ka whakaputa whakaaro ki te kaupapa nei. Nā, e kī nei ētahi, anei kē te huarahi e puta ai i te wahine ōna whakaaro, engari kua ngaro. Mai iho, nā te tangi kōrero hoki a Parewhete i ora ai te iwi o Wairangi i te nuka a Tupeteka. Nō te taenga atu o Wairangi ki te pā o Te Aea ka pōwhiritia rātou, ka tū ki te tangi i te marae. Kātahi ka rongo a Wairangi i te tangi kōrero a Parewhete, ko ngā kupu e mea mai ana, He aha koe i haere mai ai i te rourou iti a Haere, tē noho atu ai i te tōkanga nui ā noho. Ka aroha hoki tēnei tikanga ātaahua a ngā rūruhi, ā, kua ngaro i runga i ngā marae o te nehenehe nui, ā, ka rau e kōrero mō ētahi atu iwi. Ka rawe e mōhio ana mehemea kua ngaro, ā, e ora ana rānei i waenganui i ētahi atu iwi tēnei tikanga. Hei whakakōpani ake, ā, kia huri au ki te pātai he aha i huri ai, i ngaro ai rānei te tangi me te tangi kōrero? He aha i rerekē ai te tangi, he aha i ngaro ai te tangi kōrero? Hoki atu, hoki atu, Ko tāku i kite ai i tēnei rangahau, ko aua take tonu, te mate whakapīoiroa e nanati nei i ngā tikanga o te uhunga i runga i ngā marae. Tuatahi, kia hoki au ki tāku i kī rā, he kūare te nuinga o Taku whakapaparanga, otirā tētahi wāhanga nui tonu o te iwi ki ēnei tikanga he kore nō rātou e hokihoki ki te marae, kāore e kite atu ana ēnei tikanga o te uhunga e kawe ana i runga i te marae. Tēnā, ko tēnei rānei e āhua kaha ana ētahi ki te hoki ki te marae, engari kotahi atu ana ki te hāpai i ngā mahi o muri. Kaha ana te kitea o tērā i waenganui i a mātou. ā, e tohunga, e tohunga ana ērā ki tā rātou mahi, ngā mahi o muri, engari kei reira te tupuranga mai o te kūare ki ngā tikanga o te uhunga i rangahaua e au. Tuarua, kua mate, kua mate katoa ngā, ngā kuia tangi. Nō nā noa nei, ā, i ngaro ai, ā, ētahi o ō mātou tino kuia. E ora tonu ana ētahi kuia mōrehu, engari ko te nuinga o rātou kua ngaro, ngā kuia tangi kōrero i runga i ngā marae o te nehenehe nui. Hei whakaatu mai i te āhua o tā te Māori tangi i ōna mate, hei whakarongotanga atu, hei whāinga atu mā ngā reanga o muri nei. Tuatoru, ko te ngaro o te reo Māori me te pānga nui o tērā āhuatanga ki ngā tikanga. Kua kitea i tēnei rangahau ko te pūtake matua o te ngaro haeretanga o ngā tikanga, ko te ngaro o te reo Māori i runga i ngā marae. Inā hē te manawa, me pēwhea hoki e kore ai pā te mate ki te tīnana. Kia kī noa ake au, ko te ngaronga o te reo, te mate urutā e turaki nei i ngā tikanga Māori. Kāore e taea e te nuinga tēnei mea te tangi kōrero, Nā te mea e tapepa tonu ana te reo, ā, mehemea e, e hē tonu ana, e tapepa tonu ana te reo, kātahi ka whakamātau ki te kōrero i te wā e tangi ana, ka hē kē atu. Koinei te kōrero a tētahi o aku rūruhi. Waihoki kāore e taea noatia te tangi kōrero te ako ā-kākā noa iho nei, pēnei i te karanga me te whaikōrero. Engari, me mōhio ki te kōrero, nā, me puta anō te tangi kōrero i te wā e tika ana. E whakapae ana hau arā ētahi i kite, i rongo rānei i ō rātou nā kuia e tangi rurutu ana, e tangi kōrero ana. Engari kāore e kaha ana ki te whai atu he whakamā pea nō rātou he mataku rānei nō rātou kei tirohia, kei kōrerohia rātou e ētahi atu, nā te korenga hoki o ērā i taunga ki ēnei tikanga. Hāunga ngā take e ngaro haere nei ēnei tikanga e rua, ko te pātai kē ia me whakahoki mai rānei, me waiho rānei. Ā, ki te hiahia whakahoki mai, me pēwhea? Ināianei ko kōrero whānui mō ngā tikanga maha i rangahaua e au, ngā tikanga maha e ngaro haere nei i waenganui i a mātou, i waenganui i te uhunga. Tuatahi me kite atu he tauira, kia taunga haere tēnei whakapaparanga ki ngā tikanga nei hei whāinga atu mā rātou, hei whakatauira atu mā rātou ki ngā reanga o tua atu i a rātou ā tōna wā. Me kite rawa he tauira e mōhio ai, kāore e taea noatia ētahi o ngā tikanga nei i rangahaua te whakaako, pēnei i ētahi atu tikanga. Engari ki te tīmata noa mai te hunga tokoiti e matatau ana ki te reo ki te whakaaraara ake i ētahi o ngā tikanga nei, kāore noa iho e roa, ka ora mai anō. Tuarua me āki ngā uri ki te, hoki ki te marae. Na he wānanga anō tērā. E whakaaturia mai ana i roto i ngā tatauranga e pā ana ki te reo o Ngāti Maniapoto, e pakari ake ana te reo i waenganui i te reanga rangatahi. i tērā o te reanga kaumātua. Koinei te hunga me whakawātea i ngā mahi o muri, me tō mai ki mua. Ki reira whakanōhia ai ki te taha o ngā mōrehu kaumātua nei, ki reira whakarongo atu ai, whakatūria atu ai ā tōna wā. Ko ētahi o ngā tikanga nei i rangahaua, ā, me tohe, ā, e te iwi kia mau tonu, kia ora tonu, Ko ētahi atu e pai ake ana kia waiho, kia waiho ki te whakapaparanga nā rātou aua tikanga, nā te mea hoki i hāngai ki taua wā rā. Ko tā Ruki i kī mai ai, e taea ai e te iwi te whakaora mai te tikanga kua ngaro, me whakahāngai rawa ki te ao o nāianei, ki te ao o tēnei whakapaparanga, o ngā uri whakatupu. inā hoki ka riro mā rātou hei kawe, hei ngā tau kei te tū mai. Mā te noho tahi, mā te wānanga tahi, mā te āta whakamārama i ēnei tikanga e kite ai te rangatahi, e kite ai pea te rangatahi i te hāngai me te tika tonu o ēnei tikanga ki a tātou o tēnei wā tonu, o tēnei wā nei. Ko te mahi tuatahi mā ngā marae, mā ia marae, He āta titiro ki te āhua o ngā tikanga i ō rātou nā marae, ka whakarārangi iho ai ngā tikanga ki ngā wāhanga e whā i whakaaturia ki a koutou i te tīmatanga o tēnei kauwhau. Ko te tīmatanga tēnā o te wānanga e ora ai i ngā tikanga nei. Nā, kua matika kē ētahi o ō mātou marae ki te whakatū wānanga ā-hapū nei, ā, ki te whakaako i ngā tikanga, i te waiata, i te whakapapa, Hei te whaikōrero me te karanga, hei whakakaha i ngā paepae. Ko tā mātou whāinga nui i tēnei wā, ko te whakarite i tētahi wānanga ā-iwi, tētahi wānanga ā-iwi, ka tū pea a tērā tau, e kite ai ngā kaumātua mōrehu nei e noho ana i te taha o ngā pakeke, me ngā rangatahi matatau ki te kōrero, ki te wānanga i ngā tikanga o te uhunga, me ngā tikanga whānui a te iwi i runga i ngā marae. Ko te whāinga ka noho tēnei wānanga ā-iwi hei pou whakatōpū i te iwi me ōna hapū, kia kotahi ai te whakahaere, ngā tikanga me te reo, mō runga i ngā tikanga katoa o te nehenehe nui. Ko te uhunga me ōna tikanga tētahi wāhi nui o te Māoritanga. E kare mā, he, he kaupapa āhua, kerekere tēnei i mea atu au ki a Rangi. Pai ake ana pea mehemea māu e whakakapi ā tātou kōrero i tēnei rangi. Ā, i te wā i tīmata taku rangahau, ka hoki au ki tētahi o, o tāua koroua ki a Tiki, ka whāki atu au he aha taku kaupapa, ka mea ia ki au, He aha te take e hiahia ana koe ki te whai i tērā kaupapa, ngā tikanga o te uhunga? Nā, koinei te take. Ko te, ko ngā tikanga o te uhunga tētahi wāhi nui o te Māoritanga. Ki te tukuna noatia ēnei tikanga e rua, kia ngaro, ka hapa tētahi wāhanga nui o te uhunga Māori. Mā te aha, ki te pērā, ki te ngaro, mā te aha e rerekē ai tā tātou tangi mate i tā te Pākehā? Ko te wawata o te ngākau, Kia ora tonu ēnei tikanga i runga i ngā marae o te nehenehe nui. Kia whakakapi ake ki ēnei kupu a tō tātou koroua, ki te wareware i a tātou tēnei tikanga a tātou arā te tangi ki ō tātou tūpāpaku, kātahi tō tātou Māoritanga ka ngaro atu ki te mata o te whenua, ki te pō, oti atu. Huri noa,